a ngan pathum hme leiruknak zawn te kha kan dihlak ten zangfahnak ten lungtho thunuam tem van rel than hna usih law kuat hninak Timothy a ngan pathum a hmel hei ruk kan dihlak ti rian hna usih Cathiang hi a dihlak in Pathian thawchuahhnawhmi a si i biatak cawnpiaknak caah le palhnak cawnpiaknak caah palh palhmi remhnak caah le ding tein nunnak ding cawnpiaknak caah a ṭhahnemmi a si. Cathiang kan relmi a thar in Bawipa nih thluasuahnak kan pek piak ṭhan ko seh. Tawi tein thla cam ta ding. Dawtu Bawipa, na kan dawt tuk cah na cungah kan i lawm na min kan in thangṭhat ko. Na mithiang mi hna hi vialte zong hika hmun ah nangmah thangṭhat ding in Bawipa na kan pumhkhawmh ṭhan cah na cungah kan i lawm. Nangmah kan in thangṭhatnak chungah na bia kan chimnak chungah na bia kan ngaihnak chungah Thiang Thlarau nangmah nih rian ṭuan ṭhan ko sawh tiin lunglawm. Taktak in na fapa Jesuh Khrih min in thla ka cam ka biakmi ka Pathian. Amen. Duhsah deuh tete tu in a Bible ca cang a Bible ca cu ta donghnak lei kap tu ah zeidah a suallam taktak si timi tu kha tawi taktak tein hrilhfiahnak kan van ngei ta lai e history tlawmpal tete kan van zoh pah ta hna lai e Khrihfa kan zumhnak pi hi Khrihfa kan zumhnak hram kan butnak pi hi Baibal ca chungah a si. Baibal ca he ngei hlah u silaw Khrihfa he zumhnak kan ngei ve hna lo. Vawleicung biaknak phung dang cio bantukin kannih zong hi Pathian a dang pipi kha kan bia ve hnga. Kannih a nungmi Pathian kan biaknak cu hi Baibal ca ruangah hin a si timi te kha introduction bantukin tawi tein vun chim ta ka duhmi a si. Hi Bible ca cu kan theih zungzal, kan chim zungzal bantukin uh, cauk dang bantuk Bible ca a si lo. Cauk cu kan rel tikah hin thazaang a kan pemi cu um ko lai. Chikhat te fim na awan kan chiammi zong a um ko lai na tiin cu, cu bantuk hna cauk nih cun nunnak taktak a kan pe khotu an si lo. lawmhnak taktak daihnak taktak a kan pe khotu cauk an si lo sihmanhsehlaw hi hi Bible caha cu Pathian nih a ṭialmi Pathian nih thaw a chuahhnawhmi a si caah a nungmi a si i kan rel cia kan rel ṭhan zongah maw mu cun kan chim cia kan chim ṭhan zongah thazaang a thar in kan ngah ṭhan lengmangnak a ruang cu a nungmi bia a si ruang hin a si Pathian nih thaw a chuahhnawhmi a si ruang hin a si timi te hi a pakhatnak bik introduction bantuk in chim ka duhmi a si. Pathian nih thaw a chuah hnawhmi cu zeiti duhnak dah a si tiah cun Pathian bak nih a ṭialmi cauk a si timi te he langhter ka duh. Pathian nih zeiruang dah hi cauk hi a ṭial ti si siah cun nangmah le keimah zeitluk in a kan dawtnak langhternak caah amah sining kan theih khawh lomi, a thukmi, a liannganmi Pathian kan theih khawh ding lomi Pathian pi kha hi cauk chungin aa phuannak a si. Baibal ca kan rel tik zongah hin Pathian sining tampi kan theih lengmangnak kha a si. Bible ca uh, Old Testament cauk kan rel tikah khin tahchunhnak ah hihi Pathian bak nih a chimmi a ṭialmi cauk a si tiah kan fiannak zeidah a si tiah cun uh, profet hna silola tlangbawi hna nih Pathian bia an hmuh tikah an chimmi bia cu he a si theo tawn. Pathian nih a chim silola Pathian nih mah ti cun ati Pathian bia cu hiti hin ka sin ah a ra Bawipa nih aa thawh i heti bantuk maw Pathian nawlbia cu mah hi hi a si ngai hmanh u Bawipa nawlbia cu ngai hmanh u Hi bantuk hin tahchunhnak ah profet hna hmang khan Bawipa nih an sinah khan nawlbia a pek hna Pathian bia kha a pek hna caah hi Bible ca hi Pathian bak nih a ṭialmi a si timi hi langhter ka duhmi a si Isaiah sawmnga le pakhat a hme le ro kan hmuhmi cu zeidah si tiah cun ka bia cu na kaa chungah ka chiah hna e tiah ti phundang cun hi Bible ca a ṭialtu hna kaa chung ruahnak chung thinlung chungah a chiatu hi Bawipa a si timi te hi langhter ka duh Jeremiah pakhat pakua kan rel tik zongah khi tikah Bawipa nih a kut cu a hun samh i ka kaa kha a tongh cun Bawipa nih cun a ka thawh i zoh hmanh ka bia cu na ka chungah ka chiah cang tiah a ti langhter hmasa bik langhter ka duhmi cu zeidah a si tiah cun Old Testament biakam hlun vialte a ṭialmi hi anmah ruahning le anmah nih tuanbia an hmuhning nitin an nunnak an tonmi tuanbia ṭial si loin an kaa chung an nunnak chung an thlarau chung maw an hmurka chung an ruahnak chung vialte biatak Pathian bia a khumhtu cu Bawipa a si i cu hna nih cun Bawipa bia hi an ṭial hi a si timi te hi pakhatnak bik ah langhter ka duh. Biakam thar ah zongah hitihin an ṭial theo tawn. Kuat khatnak Thessalon a ngan pali a hme hleng ahcun zeicah tiah kan in chimhmi hna hi Bawipa nih a kan cawnpiakmi a si tiah ti. Kuatkhatnak kawlreng a ngan hlei khat a hme kul le thum zeicahtiah kaan pek simi hna cawnpiaknak hi Bawipa sinin ka hmuhmi a si tiah a ti. Phundang cun profet le catialtu paoh nih Baibal ca ṭialmi paoh hna nih hin anmah ruahning in ṭial si loin Bawipa nih ṭial a fialmi hna ningin an ṭialmi a si timi hi a pakhatnak bik ah hin langhter ka duhmi a si. Macun biakam thar a ṭialmi hna nih biakam hlun an hun chim ṭhan tikah khin biakam hlun ahcun cathiang ahcun mah tihin aa ṭial. Cathiang ahcun mah tihin kan hmuh tining khin biakam thar caṭialtu hna nih khin reflect an hun tuah ṭhan lengmang. Cucu zeidah kan hmuh tiah cun anmah ruahning in Baibal ṭial si loin Pathian nih a ṭialtermi hna a si. Zumlotu hna tampi hna nih Baibal a kan dohpiakmi cu hi tham cu minung pe minung nih pe an ṭialmi si ko cu minung ṭialmi cu a palh khomi si a hmaan lo khomi si tuanbia pakhat men in pe an kan ṭialpiak ko cu an in ṭialpiak hna cu zumh awk a tlak ṭung lo timi bia a chuah lengmang caah hi van chim ka duhmi cu anmah nih ṭialmi si loin ṭial a fialtu hna Pathian nih a ṭialter hna rong an ṭialmi a si timi he a pakhatnak bik ah hin langhter ka duhmi a si. Macun zeitindah Baibal cahah a umtu ning a si, zeitindah an ṭial ning a si, khika hmun dah an ṭial timi pawl te kha a tawi khawh chung tawi tein a van chim ta ka duh. Hihi Baibal ca kan ngeih tikhan cauk sawmruk le paruk kan ngei. Biakam hlun ahcun sawmthum le pakua kan ngei. Biakam thar ahcun kul le sari kan ngei. A dihlak fonh ah sawmruk le paruk a ngeimi kan si. Hi Baibal capi hi a dihlak tein an ṭial khawhnak hi kum thong khat le zaruk a rau vun tuak hmanh la hi vialte hmun khat te a rat khawhnak ca a rauhmi caan kum hi kum thong khat le zaruk kum a rau a sau taktak cu ni a langhtermi cu zeidah a si tiah cun a ṭialtu caan an i dang cio a ṭialtu an i dang cio an hmunhma cio aa dang cio tahchunhnak ah Moses Moses Genesis cauk a ṭialtu hi Moses a si Zeitindah Moses nih Noah te maw Adam te Evi te hna tuanbia a theih khawh hnga atu tuni zongah Sunday school ka chimhmi hna cu kan pi le kan pu tuanbia hon hlathlai hmanh ah hin pahnih leng kha kan kal kho lai lo dah kan pi pi chin hmanh kan kal kho ti lai lo natein Moses nih zei ruang dah chan ruk chan sari pi a lonh tak cangmi tuanbia kha a tial khawh fiang ten tling ten a tial khawh ti ahcun a chimtu Pathian um ca a si a chimtu pathian um ca a ṭial khawhnak a si kum thong khat le kum zaruk rau ko hmanh sehlaw a ṭial taktak tu cu bawipa a si caah an ṭialmi ca uk aa khah dihnak si an ṭialmi tuanbia aa khah dihnak si an chimmi bia aa khah dihnak a si timi te kha van langhter ka duh hmun thum ah an ṭial bible cacang he a three continent kan ti lai cu te a location tu kha ca dang cio Africa rama an tial mucun Asia rama an tial Europe rama an tial cu continent pathum ah cun an tial e phone zong an rak nei lo hi leo hin kha ticun na rak tial lai e cuticun kai zong ka rak tial vela kan tial mi aa khat lai e makhap pa tuan bia pakhat ban tuk a cang lai ti zong an i chon lo i chon ok zong um lo an mah la chan cio ten bawipa nih a chimh min ha bia kha an tial cha a tu ni zong ah hin bible ca pak man aa kal kho lo cucu bawipa nih a ṭialmi si ca a si macun holh he phun zat in dah an ṭial tiah hal hna phun hnih tiah nan ruah men lai phun thum in an ṭial Greek le Hebrew lawng si loin Aramaic a si phun khatnak Greek a pahnihnak Aramaic a pathumnak Greek in an ṭial cucu three language in Bible ca ṭial a si timi te kha van langhter ka duh Aramaic cu tahchunhnak Daniel le Ezra te khi an si Babylon siangpahrang pa nih Israel mi kha anmah khua ah kalpi hna caah an khua khan Aramaic holh kha an van thiam caah tam deuh cu Arabic holh khan Bible ca an van ṭialnak kha a si timi te kha a si a tam ca tam lem lo Arabic in an ṭialmi cu cauk pakhat pahnih te khi a si cun caṭialtu pawl he minung sawmli leng an si Bible ca hi a dihlak te a ṭialtu minung sawmli leng an si cu a ṭialtu hna cu tahchunhnak ah pakhat pahnih kan van langhter ahcun siangpahrang pahnih an i tel tlangbawi pahnih an i tel sibawi pakhat ngatlaitu hna an i tel tukhal tu hna uknak lei cozah le riantuantu hna pahnih Farasi te hei ti bantuk ngunkhuai kawltu pawl ralbawi Rome ralkap bawi hei ti bantuk nawlbia tialtu siangpahrang wai a petu hei ti bantuk pawl meheh khaltu pawl hei ti bantuk pawl he bawipa nih a hman hna i anmah le caan cio te a hi cathiang ha an tial hi a si siangpahrang a si na tax collector ngunkhuai kawltu a si na minung adang ciom bawipa nih hin a hman hna siangpahrang thengtheng lawng zong kha a hmang lo tlangbawi thengtheng lawng zong kha a hmang lo e ngatlai tu te zong kha a hman ko hna timi te zong kha van chim ta ka duhmi a si phun dang cun an chan aa dang an umnak aa dang an ṭia dan aa dang tahchunhnak ah tuanbia bantukin a ṭialmi an um hlaphuah bantuk in Solomon te nih cun hlaphuah bantuk zong an ṭialmi um David te nih cun hlaphuah bantuk in an ṭialmi zong um tahchunhnak bana bia bantuk in a ṭialmi zong an um kho ka bia kawl holh cun ka bia kan ti lai cete a bia par bantuk in a ṭialmi zong an um e an ṭialnak hmun caah dang dih an caan caah dang dih ko na tein an ṭialmi tim pakhat a si i cucu Jesuh Khrih nih zeitindah minung a kan khamh te lai i misual min hin zeitindah khamhnak kan co te lai i zeitindah khamhnak co cangmi hna nih zeitindah Khrihfami hna nih kan nun lawk a si timi cauk ṭialnak a si an ṭialmi pakhat hmanh aa kalhmi um lo timi te kha van langhter ka duhmi a si hi Bible cacang chungah chapter ti kan ti lai cu te chapter le thongkhat le za le sawm let le pakua a um mo cun a verse in kan ti si si cun thong sawmthum le thongkhat verse a um a biafang in kan ti sisia cun things ri a um a bia cafang tete in abc hi ti bantukin kan rel a si sia cun 3.5 million leng a si cutluk cun tam ko hmanh se law cutluk cun i dang ko hmanh se law ka chim theo bang ka van noih than ri ko ahcun an tialmi tuan bia pakhat bak a si aa khat dih cu pakhat le pakhat hmanh an i dang lo tahchunnak ah Muhammad nih khin Quran kha a ṭial piak hna Gabriel nih a chimmi cu langhnak kha a hmu ve tiah amah chimnak cu mu langhnak kha a hmu i Gabriel nih hin Mary a tongtu Gabriel nih khan a ton ve ti si cucu Gabriel nih khan ca ṭial tiah a ka ti i hi ca hi ka ṭial tiah ti sana tiin a ca ṭialmi Quran world religion kan lak lio hin a ca ṭialmi Quran cauk cu pakhat pahnih te kha kan rel tikah khin ai kalhmi a tam tuk minung tial chommi cu ai kalh dih sinatiin zeitluk verse tam ko hmanh chapter tam ko hmanh selaw biafang uh, pawl tam ko hmanh selaw a tialtu cu pakhat a si caah tuanbia pakhat ah an tial khawhnak hi a si timi te kha van chim ta ka duhmi a si hi tluk atu ka van chimmi bia vialte hi bible ca kan hmuhning hi bawipa a zum rih lomi cu bawipa nih hin zeitindah a kan ti tiah cun mihrut ti bak a kan ti keimah bia si lo maw i fahsak tuk hlah maw sam sawm nga le pakhat sawm sam sawm hlei li a mi pakhat ahcun mi hrut nih cun an i thawh i pathian um lo ti an ti ti an ti an thu hna e mi hrut mi hrut pawl nih cun bawipa um lo e an ti hi bia vialte bawipa nih khuaruahhar a tuahmi vialte bible a tial ning a mi dang tete a caan dang tete a hmanmi hna tuanbia kan van chim zong e cu hnu lei e bawipa a um lo tiah a tami kan si sia cun bible caan nih hin mihrut timi kan si. Cucaah cun kan nih a zum vemi zong he tah kan zumh bak ve ṭung ahcun a bia hi a rel bak ding kan si i timi hi tuzan tulai tuzan lei zongah thazaang pek kan duh hna hi pathian a um ko ti na zumh sisia cun Joe Biden nak na fim deuh Donald Trump nak zong na fim deuh vawlei cung mi fim fim doctor PhD sang sang nga e bawipa a zum lo mi nak in na fim deuh Bawipa nih fim a timi hi Bawipa a ṭihmi hna, minung Bawipa um ko timi hna, zumhnak a ngeimi hna he Baibal nih mifim a timi hna a si. Atu kuat khatnak Korin kuat hna Korin kan rel tik zong khin nan fimnak cu chuah tu o Bawipa fimnak he kan tahchunh tikah nan hruhnak laknak tu si e te te phundang cun Bawipa hruhnak bia kan timi kha nanmah fimnak nih cu a phan nemmam rih lo e ti a ti hna phundang cun mifim pipi bawipa a zum lomi he bawipa nih mifim a tabak hna lo santlai lo te tang hnih zong a ong lomi te zong kan si ko men lai na te o bawipa ca um taktak ko ti kan zumh sisi cun vawlei cung bawipa vawlei cung mi vialte lakah hin bawipa mi ta mifim kan si timi te he van langhter ka duhmi a si kha ka bia ka van lan lai si cun Bible he kan zumh khawhnak caah a hmaan le hmaan lo taktaknak Bawipa nih thaw a chuah le thaw chuah taktak lonak pawl he zeitindah kan test lai tiah cun chimchungmi bia he tah an tling taktak maw tahchunhnak cauk nih cun prophet prophet pakhat nih cun a chimchungmi bia a um lai i a tin lo si si cun cu cawnpiaknak hmaan lo a si 2012 hrawng kha caan a dong lai ti hrawng kha rak paw ngai e movie zong an rak i chuah phah e ka ka rak pian thar rih lo cha hen ka thin rak phang ngai ka ngak chet leo e ka ngak chet leo e he ram na kal lai e setan ni u kang lin bakan an reo lai ti mi ten ha ka kami thama hong chuang e me he 2012 a chan dong a chung ka lo ko tung ti khen ka rak ruat asana ti in an rak chim mi zeitluk professor an to zong ah khan a man lo cha am pal ko Cucah cun Baibal ca nih hin a chimchungmi bia hi a tlingmi um ve lo ahcun zumh awk a tlak ve lai lo. A tlingmi um lo um lo kan zoh hna lai pakhat pahnih ten te. Um, tahchunhnak ah Jesuh Khrih a chuahkeh te nak ding kong mi ka ngan panga a hme pahnih sihmanhsehlaw Bethlehem Ephraim nangmah cu Judah ram chungah a hme bik khua hna lakah hin naa tel ve nain nangmah chung in Israel mi uktu a chuak te lai tiah ti Bethlehem cu khufa te sako hmanh lawn nangmah chung bakin Pathian pi bak a chuak te lai tiah rak chim chung mi bia a si cucu Old Testament piah khin kum kum kum kum in a rau mi a si Sinaten mah thai angan pahnih pakhat kan re tikah Jesuh cu cu dia ram Bethlehem khua ah siangpahrang Herod bawi a si lio ah khan a chuak i tehte chimchungmi bia pakhat a tlinnak te pakhat kan rel. Macun a Bible cun ka vun rel ti lai lo. Isaiah pasarih leili kan hmuhmi cu nu thiang chungin a chuak lai te rak chimchungmi a si i mah thai pakhat kul le hnih kul le thum kan vun rel tikah cun nu thiang chungin a chuah taktaknak te kha kan hmuh khawh. Chimchungmi bia kha a tling. Cuticun zumh awk a tlak ko mu pahnih te lawng ka chim rih. Pathumnak ah Jesuh Khrih cu Zechariah lei khat kan rel ahcun Jesuh Khrih cu tangka sawmthum in an zuar te lai timi rak chim chung a um. Biakam hlun biakam thar kan van riah tikah mah thai kul le ruk leng ah kan riah tikah cu dah Iscariah nih Jesuh Khrih cu tangka sawmthum in a zuar taktak. Tangka sawmthum in zeidah a si ti cun sal man bak a si. aman a fawi tuk Jesuh Khrih he an zuar te han tangka som thum te long an zuar cucu atling taktak mo cun sam som thum la pali kan re te ka Jesuh cu vai lam cung an tar te ka hin a ru pakhat hmat khia salai lo tia bia rak chim chung mi um vai lam cung an tar min ha pa po he ru khia an sadi sanatein Jesuh cu a ru pakhat kiak lai lo tia chim chung mi asi cha vai lam cung an tar khan bekam thar kan re te ka a ru pakhat man an deng lo a ru pakhat man a kiak lo ti mi kha kan hmu kho rak chimchungmi bia kha a tlinnak te kha kan hmuh. Cun Rom ralkap pawl nih khan a hnak a fei an chunh lai timi kha Zekhariah hleihnih pahra kan rel tikah rak chimchungmi bia um. Natein John hlei pasawm thum le pali kan rel ṭhan tikah zindah kan hmuh tiah cun Jesuh Khrih cu a hnak ah fei in an chunh taktaknak kha um. Hi bantuk hin rak chimchungmi bia vialte hi a tlingmi a tam tuk ka chim ahcun zan khuadoi kan i pum a hau. Cun a tling rih lomi zong hmailei i thaizing kip tu lei ah a va tling te dingmi bia zong an tam tuk. Cucu a nungmi Pathian bia a si cah hin a si timi te kha langhter ka duhmi a si. Cucah cun kan zumh awk le kan zumh ahcun kan rel awk le kan rel ahcun kan in nunpi awk bak hi a si. Atu ni zong a ka chimh hna, Bible ca he voi thong khat zong chuah ko law sentence pakhat te na nunpi lo ahcun cucu na relmi cu pakpalawng bak a si cucahcun Baibal ca cu a rel lawng rel si loin kan relmi kha kan nunnak kan i nunpi te kha khan ṭhawnnak a um hmual a ngei cucahcun Baibal ca cu kan rel bak ding a si kan kuang ah kan khumh ti ding a si lo timi te kha langhter ka duh evangelist a vaktu thawngṭha chim a vaktu hna nih an hei chim ṭeung ṭhawnmi cu an hei chim ṭheu tawnmi cu khuate cu thlacam kan va vat tikah na baibal va la tuah ka tiah kan ti an va kawl an kuang khi thil a ṭhatnak ve an thil ṭha deuh an chiahnak thingkuang chung te bak hin an va lak i an von kau ca aa sengh khawh ning hi tiah khin an ti pakhat nu kha a fah sak tuk i evangelist pa nih khan Bible ca zong rel pah tuah ka dua Khrihfa ka si tiah na ta lo maw tiah ti na Bible ca zong an i seng tuk hi a rel na rel lo bak hi na Bible ca ka zoh nak in ka theih tiah ti rel deuh mi Bible ca a thei ngai ko cu mu a chah deuh lai a tliak nawn lai na ma kha a fah sak tuk eh ma pakhat nu te nih cun Bible ca pumhnak a ken ina a va ṭin te kha ti te he chiah lo hin tikin a hlawt e an tlek pa di anis cheu pa di bible cak rel hna se ti phun khin a um hei chim duhmi cu i ti ternak lawng si loin theihnak lawng si loin rel taktak i nun pi taktak ning kha kan si timi te kha langhter ka duh pastor pakhat pa cu rol rol hrom an ko e rol keimah bantuk an rol hrom na kan ko bantuk khan se theo lai e an nu nih keu a uar tukmi te khan ti hang din na kha a pek a zau e pastor pa nih cun an nu nih uar tuk ti kha a theih a thli ten a thu i an bible a thli ten a thu makher an nu nih khan keu kha kheng kha a ṭol te ka khan a hmu ti lo ai e kan pastor pa nih ka keu ai fir tiah ti a lunghring tuk a kha a ngaihchia tuk ka keu ka duh bik mi sa phone ma cha lak he tiah khan a ti makha hmai kuma ro e an kawh ṭhan ti si kan pastor a lunghrin tuk i a keu kha a siang lo tuk a philh kho lo kan pastor pa nih kum kan sine rual na rak ei lio ka keu kha khoi ka na chiah te khan a hal pastor pa nih lehmi cu aw bible ca karlak te pe nan bible ca karlak te pe ka rak te ne na hmuh lo cu na rak rel lo pe si ko hi te khan a ti ṭhan hei chim duhmi cu Khrihfa cu kum tahchunhnak ah January ah khin lungtho ngai pastor kan hei sawm hna Bible caah Pathian a duh ngai phungsan in kan um na tiin January in aa thawk in kum dongh tiang hmai kum lei zong Bible ca rel loin kan um kho ko. Nizan nai te mino zong ka challenge bak na me he. Nan kum chim Khrihfa nan kum chim tua u kan ti hna e biak ku kan pi a cangai. Ani kum hlei nga hrawng Khrihfa si. Adang cho kum sari kum riat, kum li, kum thum, kum khat tete khi kan sin hai e. Cu ka timi hna cu hi vialte Khrihfa kan si ah hin tah thangchiat a lo ngai na ten thang khi kan thazaang laknak ca si ko seh mu thangchiat a lo ngai na ten ka thei thiam ko lo kumma vialte Khrihfa na si chungah hin Bible ca he chen se sun ba thlan tiang voi khat te tal a dih mi nan kut ka thlir piak tu o tiah ka ti hna e Hacan te zong a thlir mi a um lo. Atu zong van in thlirter hna ning law kum hlei nga Khrihfa kum kul Khrihfa a sami nan um hrimhrim lai. Bible ca he voi khat te te ka chuah bak ko tiah atemi nan kut thlir tu u te en tan hna ning la a thlir mi kan tlawm tuk lai tiah ka ruah. ka thirter thirter taktak kan thirter hna lai lo rang cu kan hmai kan i khap sual hna lai lo um he he chim duh mi si da si te chun he bab hi tluk anung mi bia pathian nih akan dawtnak kong atialnak cauk he zei ruang dah rel lo in kan i chia so so ko apam tuk hai su kan kai leo khi nungak tlangval i note i pek khi kan uar ngai atu lai tlang nuya pa nan mah long nan selo lai lei kha telephone le phone um lo cha cha ne kwa chumu hai sun loi ning van kaw van phau ma man cun johan pa ne hai ka chip dan cun thakhat rong khi a chakwat an hu na ka arau tia kan ti i van kaw van hu khin zai tuk na ka hai ngai nga mo chakwat phor tu ka si tia ka ti sa kan ta chun na ka hela bia em hai sun loi ning khe mu nungak ne cha hai kan ko te ah kan ngai tuk hei ti cun kan hei lung hmuih ning kau kan hei ngei ning mu cun ta chun nak restaurant kan kala cook fortune cookie te he kan a chang reu chung a caan bet mi te he re khi kan ngai ngai kha mu zei kong na ka chim nga nunga kong sia kan ka he lop ning hi a van that nunga ka mu deng ti phong khin kan he chim thau ton sna ti in pathia anung mi pathian bia hi real kan ngai lo tuk a nungmi Pathian bia hi a nitin te kan nunnak ah a kan thawt lo tuk Pathian bia nih hin nungak tlangval cakuat hmanh a kan thawt sasi ahcun a nungmi kan nunnak a thlengtu cawnpiaknak palhtu repnak cha i bawipa nih a kan dawtnak ca a ṭialmi cu zia rel lo cun kan um hnga rel bak ding kan si timi te hi thazaang van in pek hna ka duhmi a si zeiruang kan rel lai timi tein ti lei tu in kan van kal hna lai te tuan te rih ko he pahnih ta deuh rih lo e zei ruangah dah kan rel hna lai zei ruang dah Bible ca he ka thong thak chim te khan Bible ca cu relu relu ti cun kan ti theo ton hna e a ruang kan chim ngai hna lo natin tuni cu a ruang tlawm pa ten ka chim lai Bible ca kan rel lai nak a ruang cu Pathian nih a sining kong a kan chimh nak Bible ca ok a si kuat khat nak cu han a ngan pak thum a hme pakul kan lung nih sual kan phaw kun ko pathian cu kan lung nakin a ngan deuh i zeizong vialte kha a hngalh dih tiah te pathian sinak a langhnak cu pathian cu kan khuaruahnak vialte nakin a ngan deuhmi a si i kan ruahnak vialte kha a hngal dihtu zeizong vialte a hngal dihtu pathian a si ti kha a langhter kuatkhatnak Johan a ngan pali hlei ruk kan rel ahcun cun kanmah hrimhrim nih pathian nih a kan dawtnak cu kan hngalh i kan zumh Pathian cu dawtnak a si i dawtnak chungah a ummi paoh cu Pathian chungah a um i a chungah Pathian a ummi a si tiah ti. Ka zan zeidah kan hmuh khawh te cun Baibal ca nih hin Pathian cu dawtnak a si i misual a dawmi Pathian a si ti kha kan langhter. Deuteronomy angan som thum le pahnih he pali lungpi bantukin an huhphengtu a si. A lam vialte cu a dik i a hmaan, zumhtlak le hrenhmang lo Pathian a si. Amah cu a ding i a dik. Pathian cu zumh awk a tlakmi a si i a dingmi a si i a hmaanmi a si i hlen hmang lomi Pathian a si ti kha Baibal caan in a kan fianh. Kuat hnihnak Peter a ngan pathum a hme pakua Bawipa cu a biakam tlinter awkah a khawl a hnual ko tiin micheu nih cun an ruah bang hin a si lo. Nanmah cung i lungsaunak a ngeih ca tu ah hin a si deuh. Zeitintiah pakhat tlau hmanh hi a duh lomi Pathian pakhat hmanh tlau oh sorry pakhat tlau hmanh hi a duh lo i mi vialte hi sual ngaihchihnak ngei hna seh ti a duhmi Pathian a si tiah te hi ka zon na kan hmuhmi cu Bible chan i zidah a kan a kan fian te cun Pathian cu dawtnak a si a lung a saumi a si misual mi hna cungah dawtnak a ngeimi Pathian a si a lung a saumi a si pakhat hmanh tlau he a siang lomi Pathian a si timi hi Bible chan i cun Pathian sining kong kha a kan chimh Samson thung pakua kan rel ahcun na thlarau sin hung khoi dak zam khawh lai khoika dah ka thuh khawh lai tiah David nih bia a hal sinain langhter ka duhmi cu Pathian cu khuazakip ummi Pathian a ṭhawngmi a liannganmi Pathian a si ti kha hi Baibal ca nih hin a kan chimhmi a si zumtu hna kan rian cu zeidah a si ti ahcun Pathian a sinak a langhnak Baibal ca hi kan rel bak a hau timi hi a si Zumtu hna kan chuah chan pakhat a ummi cu a kan sertu, a kan tlentu Pathian hngalh hi a si. Pathian Pathian ka dawt ko tiah kan ti i a bia kan rel huam lo cun lih bak a si. Zeiruang te cun amah sinak hngalh lo in dawt khawh a si lo. Minung pakhat le pakhat kan sinak i hngalh lo i i dawt khawh a si lo. Kan sinak cikcek a thlithup-mi kan tuahmi kan sining vialte kan i hngalh dih cikcek hnu lawng ah hin dawtnak hi a chuak theo tawn. Cu bantukin Pathian kan theih lo sisi ahcun a dawt zong kan thiam lai lo cucaah cun pathian kan dawt bak cun a bia kan rel a hau timi te kha langhter ka duh nai te mino zong ka ti hna pathian kan herhnak kan langhternak pakhat lam zong cu thlacam nun hi a si tiah ka ti hna bawipa ka herh ko bawipa ka herh ko bawipa kan duh ko tiah kan au peng ko kan chim peng ko na tein thla kan cam lo si se cun bia la thla lawng in bawipa kan herh hi a si ti hi naite zong mino zong thazang ka pekmi hna seh tuni zongah bawipa kan dawt tia cu a bia rel bak hau bawipa kan herh ti cun a sinah thla cam bak hau timi te zong kha biahlei tein avan tenh ka duhmi a si Macun Bible ca nih hin Pathian sining lawng hi phuan si loin minung hi zei bantuk minung rengreng dah kan si timi hi a phuan. Hebrew ngan pali a hmelei nih Pathian bia cu a nung i a ṭhawng kap hnih har vainamnak in a har deuh hlanglak in a cheu khawh nunnak le thlarau an i tonnak tiang hliahcang le thlik an i tonnak tiang a cheu khawh minung lungthin duhnak le ruahnak vialte kha a hngalh dih ee tete. hi cathiang nih hin minung kan lungthli le kan duhnak vialte hi a hngalh dih timi hi pakhatnak bik a chim ka duh Bible study cung kan hal cang hna i me heaven in hal ṭhan hna ka duhmi cu sualnak na tuah ruang ah maw misual na si maw misual na si ca tu dah sualnak na tuah na kan leh laimi cu misual na si caah sualnak na tuah cucu zeitindah na theih khawh tiah cun Bible ca nih a kan chimhmi a si Salm sawm nga le pakhat a hme panga kan rel ahcun sual cia hrimhrim in hrin ka si e tiah ti. Cucaah cun kan duh zong duh lo zongah sualnak kan tuah hi si. Cu misual kan sinak cu zei nih dah a kan chimh? A bia nih a kan chimhmi a si timi te kha langhter ka duh. Rom a ngan pakhat kul le thum ahcun sermi bia loin sertu kha bia loin sermi thil tu kha nan bia hna e te minung kan sualnak minung kan sining kong kha kan chimh nu le nu sualnak kha nan tuah pa le pa sualnak kha nan tuah e tiah ti Macun ruam angan pakhat kul le kua sawmthum le pakhat kan rel ahcun puarnak, duhfahnak, nahchuahnak te hna, ziar ngaihnak te hna, mi cung oihnak te hna kha nan hmang e ti khan Bible ca nih hin a kan chimh. Rom angan pathum a hme pahra hlei hnih kan rel ahcun cathiang nih a dingmi hohmanh an um lo tiah ti Pathian a kawlmi ahohmanh an um lo Pathian a hngalmi ahohmanh an um lo timi pawl kha a kan chimh Rom angan pathum a hme kul le thum ahcun Pathian sunparnak kha kan bau dih cio ko e ti kha a kan chimh langhter ka duhmi zeidah a si ti cun Baibal ca nih hin minung zei kan si hi a kan hngalhter a bia lawnglawng nih a kan hngalhter cu kan, misual kan si i sual man cu thihnak a si tiah kan hngalh ceu ceu lawng ah hin Bawipa dawtnak hi kan i fiang kho Bawipa nih a kan khamhnak vel he a sunlawi zia kha kan theih ṭheo tawnnak te kha mun chim ta ka duh cun culawng si loin kan sualnak lawng kha thawngchia lawng kha phorh si loin thawngṭha kan phorh i cu bantuk misualmi hna nih cun a dingmi a thiangmi pathian sinah cun zeitindah kan phak khawh lai ti hi lam a kan cawnpiakmi pakhat a si zeitindah khamh nan si lai ti hi Baibal ca nih hin a kan a kan fianhmi a si Rom a ngan pahra a hme pakua Nangka an Jesuh cu Bawipa a si tiah nan ti i amah cu Pathian nih mithi hna sinin a thawhter tiah nan lung in nan zumh ahcun khamh nan si lai tiah te. Sualnak chungin aa khamh kho lomi minung khamh kan si khawhnak ca ding ahcun Baibal ca nih hitihin khamh nan si kho tiah te. Jesuh cu Bawipa a si tiah nan zumh i amah cu thihnak in nunnak a thawhter a si tiah nan zumh si hrim si ahcun khamh nan si lai tiah te. Kutkhatnak cu han ngan pakhat hme pakua. Sihmanhsehlaw Pathian sinah kan sualnak cu kan phuan hna ahcun a dingmi le zumh awk tlakmi a si caah a biakam kha let loin kan sualnak kha a kan ngaihthiam lai i kan palhnak vialte kha a kan thianhpiak dih lai e tiah ti. John a ngan pathum a hmel hei ruk tu nih kan relmi cuticun Pathian nih vawlei hi a dawt tuk hringhran caah a fapa ngaihchun te kha a pek cu fapa a zummi paoh cu an thi lai lo zungzal nunnak an ngei lai tiah ti Cun a ngan pathum a hme sawm thum le paruk ṭhiamṭhiam ah fapa a zummi paoh cu zungzal nunnak an ngei fapa nawl a ngai lomi paoh cu nunnak an ngei bal lai lo i Pathian thinhunnak cu an cung ah a um e tiah a ti Pathian thinhunnak kha an cung in ṭhial piak rih a si lo e tiah a ti I phundang in chim ka duhmi cu Bible ca hi zeitindah khamhnak kan co lai, zeitindah vancung kan kai lai tiah a kan chimtu Bible ca a si caah kan rel hrimhrim a hauhnak ti kha langhter ka duhmi a si. Cun zumtu hna caah Bible ca hi ka map bantuk bak a si. Map bantuk bak a si. Tihin hei chim ning law, zumtu cu khual a tlawngmi kan si i cu kan khua tlawnnak lam ah cun Satan nih hin rap a chiahmi hi a tampi. Minefield kan ti lai cu mirang holh cun bom a chiahmi um lai. Khor a cawh i hling a tangah a chiahmi um lai. Cuticun a chiahmi kha a tampi i a khuh dih hna i minung nih hin kan mit in hmuh khawh a si lo. Sinatein cu bomchiahnak vialte khor cawhnak vialte kha map a kan suai pek hi zawn hin khor a um hi zawn hin bom a um hi zawn hin cucu a um ti vialte kha map in kan suai pek hna seh law cu map cu kuang ah kan khumh hrimhrim bak lai lo cu map cu rel lo in kan chiah hrimhrim bak lai lo map cu kan nun khawhnak bom kan i lamh lonak hnga cah khor kan tlak nak hnga lo cah cu map cu chun zan in kan rel lai i kan study lai e hi zone hin bomb um ka le hin ka kal a hau hi zone hin khor um ka le ka kal hau timi a kan chimtu cu kan he tlaih chin hrim lai ti ka zum cu map cu bible bak hi ase hi bible hi ni tin te kan nunnak a zoom tu ni zeitin nak kan nun awk asi zeitin nak kar kan hlan awk asi zeidak ka tu ading asi zeidak ka tu alo ding asi khoi ka dak ka lamp ding asi khoi ka dak ka lamp lo ding si ti akan cawn piak tu ca pathian bia bak hi asi Hi Pathian bia kan rel lo sisi ahcun Satan nih khor a chiahmi kan tla zungzal ko lai. Satan nih rap a chiahmi kan tla zungzal ko lai. A cheu cu tangka duhnak khor ah kan tla ko lai. A cheu cu rianṭuan huam duhnak ah kan tla ko lai. A cheu cu sualnak chungah kan tla ko lai. A ruang cu Baibal caah kan rel lo a si. Kan rel lo ruang hin a si. Minung he kan ruahnak hi kan ruahnak nih hin a kan hruai bak. Nifatin te na ruahmi hi na tuah deuh ko lai. Cucah cun Bible cu kan rel i Bible cu kan ruahnak kan kan ruah peng sesai cun cu bia nih a kan hruai hrimhrim. Sinain Bible cu kan rel ve ṭung lo, kan thlaw kan chiah ve ṭung lo ahcun a kan hruaitu ding cu vawlei duhnak bak a si ko. Cucah a hmaanmi bak a si. Keimah pumpak zong nih ka ton i nanmah zong nih nan ton lai ti ka zumh. Cucah cun Pathian bia cu kan map bantuk, khoika kan kalnak ding a si, a kan, a kan langhtertu a si caah rel zungzal ko hna usih timi te kha thazaang van in pek hna ka duh Jem nih cun heti hin a ti Bible cu kan thlalang a si tiah a ti Jem a ngan pakhat a hme kullanga sihmanhsehlaw mi a luattertu nawlbia tling chungah ṭha tein aa bi i cucu a ruat peng i a theihmi kha philh loin a tuahmi pa cu Pathian nih a tuahnak ah lawmhnak a pek e tiah te Phundang cun hi Bible kan rel tikah hin mi zei taktak kan si hi a kan hmuhsak. Thlalang kan i bih tikah cun kan hmaiah zeidah aa dawh lomi um, kan mit cu um maw, kan, kan hnapkher, kan hnapna um maw ti pawl a kan chimtu a si. Thlalang cu kan i dawh lonak a remtu a si. Thianghlim ten, duhnung ten mi hmai kan chuahlang khawhnak hnga caah a kan remtu thlalang a si. Cu thlalang cu nikhat a voikhat bih loin leng kan chuak lai, ka zum lo. riantuan kan kal lai zong kan i bih ta hrim ko lai kei hoi hna cho ka va kal ka bi ka kir ka va kal ka bi a tha ko ka ti kang ki ker mo ka va bi than a tha ko ka ti voi thum voi li hrawng ka va bi hnu aleng ka chua ka chim duh mi chu thalang hi kan mui a remh tu si sia chun bible hi kan thalang a si cha kan nun na a remh tu sia chun i bi ta lo hrim chu a leng bak chu kan chua ding a si lo Thalang bih lo a leng kan chuah sasi ahcun kan i dawh lonak zong kha aa phozar ko lai. Kan i, a theih zong kan i thei lai lo. A hngalh zong kan i hngal lai lo. Cucaah cun hi Bible cu a nungmi a si i kan nunnak a remtu a si i nitinte kan nunnak ka zeitindah Khrih muisam loin kan ṭhan chin lai tiah a kan bawmtu thlalang a si caah rel hrimhrim ko hna u si timi hi thazaang pek kan duhmi hna a si. Macun ruah deuh kha ka van chim cang e. Pathian bia cu kan rel te ka hen meditate mirang ho cu meditate seh ruat zungzal hna u sih. Salm ngan pakhat am he pakhat pahnih kan relmi cu miṭhalo hna khuakhannak ah aa tel lo i misual mi hna lam zong a zul lo i Pathian a nihsawhmi hna sinah a ṭhu lomi cu thluachuakmi an si. An i lawmhnak cu Bawipa nawlbia tu ah khan a si i cu nawlbia cu chun zan in an ruah tiah ti zei ruang dah bible cu kan ruah lengmang hau tiah cun ka chim theo bang kan ruahnak nih a kan hruaimi minung kan si caah bawipa bawipa bia kan ruahnak nih a kan hruai haumi kan si timi te kha langhter ka duh samson zala salai kua hmel hlei khat ahcun nangmah cungah sualnak ka tuah nak hnga lo na nawlbia cu ka lung chungah kaa chiah hna tiah ti Pathian bia kha kan lung chung kan ruahnak chung kan thinlung chung kan chiah deuh deuh te khan sualnak khan kan zor i aa dawh cah lomi khan kan zor i Bible nih cun kan sual kha a kan hngalhter i dinnak le thiannak in nun a kan bawmtu a si timi te kha langhter ka duhmi a si. Macun cem le kan ti ṭhiamṭhiam in zeidah si tiah cun cem a ngan pakhat a hme kul le hnih kul le li kan rel ahcun a bia kan theih paoh ahcun a za tiah nanmah le nanmah kha i hleng hlah u. A bia cu a tuah in tuah deuh u. A bia a thei na tein a tuah ṭung lomi cu hi bantuk mi a si. Mipa pakhat nih thlalang aa bih i amah le amah cu aa hmu. Ṭha tein aa zoh i a kal i zei ka lo ti kha a philh colh tiah a ti. Pathian bia kan relmi hi kan i nunpi lo i kan nunnak kan langhter lo a si siah cun thlalang aa bih i zei kan lawh ti aa thei lomi minung kan sinak te kha cem nih cun a kan hrilhfiahmi a kan cawnpiakmi a si cucah cun ka Bible cacang ka von kir ṭhan a si siah cun cathiang hi a dihlak in Pathian nih thaw a chuah hnawhmi a si cu thaw a chuah ruangah kan rel tikah nunnak ṭhannak thazaang a kan petu si cak in re hrim awk a herh biatak cawnpiaknak caah biatak a kan hngalhtertu cu hi Pathian bia bak hi a si kan palh caan a kan cawnpiaktu a si palhnak palhnak cawnpiaknak alnak caah hi Baibal hi a kan pekmi a si Baibal ca kan theih lo si cun cawnpiaktu pakhat a ra lai i a duhmi bia kan chimh lai cu le cun kar kan hlang lai pakhat a ra ṭhan lai Baibal kan pemh rih lo si cun a chimmi kha tale kan kal ṭhan lai thawngtha chimtu puai setan nih a hman ngaimi hna he an kana ngai cu maw an chim cu a sa taktak mi alo cu sinatein pathian bia kan theih lo si cun kan zulh ve ko hna lai nan kan theih ko i kan rel ve i kan hngalh ko si cun cu cawn piaknak pat lo remnak ca bawipa nih a kan pek mi si caah kan lung ah a lut kho lo a kan cawn piak mi pawl kha palhmi remnak caah nitinte kan nunnak ah zumtu hna hi a palhmi kan si pastor ka si hnu zongah ka sual i Khrihfa upa nan si zongah nan sual i zei bantuk minung zumtu he a sual ṭhan lomi hohmanh kan um lo sinain cu kan sualnak a kan remhtu cu hi Bible ca bak hi a si Hi Baibal ca thlalang naa bih lo ahcun na sualnak nai hmu lai lo i ningzakmi thil, aa dawh cah lomi thil chungah na tlu ko lai. Sinain thlalang naa bih Baibal na rel ahcun na palh caan ah aan remhtu Pathian bia ah a cang lai. Aan remh tik tu e nangmah ten na rel lo i pastor nih aan remh ah maw Khrihfa upa nih aan remh ah maw pakhat khat zumtu na unau hna nih na palhnak aan remh tikah maw na thinhung lai ce? A ruang cu an remhtu kha kanmah minung si loin Bawipa bia a si. Kan palhnak, kan ṭhat lonak, kan i dawh lonak a kan remhtu hi Bawipa bia a si caah Bawipa bia a nungmi a si caah kan i remh hrimhrim awk a si timi te zong kha van langhter ka duh. Ding tein nunnak ding cawnpiaknak caah a ṭhahnemmi a si te ti. Zeitindah kan kar ohan lai, zeitindah kan kal lai, zeitindah kan nun lai, zeitindah Bawipa hmai thianghlim tein kan nun khawh lai tiah a kan cawnpiaktu Baibal thiang a si caah kan rel hrimhrim awk a si timi te kha tuni ah thazaang pek kan duhmi hna a si i a bia kan chimmi vialte Bible ca kan relmi vialte a Pathian tu nih kan caah a ṭha bik in thluachuahnak kan pekpiak selaw fiannak kan pe ko seh